Marco Renkens, Bonjour. Bonjour.
Am Kader vum Projet 380 muss jo sécherlech och eng Etüd gemaach ginn, déi den Impakt vun där neier Leitung op d'Natur an de Mënsch analyséiert. Ganz richteg.
Eist Gesetz gesäit vir, datt mir eng sougenannten Ëmweltimpaktstudie maache mussen. Wat gëtt an där Studie genee gekuckt an analyséiert? Am Fong gëtt d'Regioun gekuckt, wou den Ouvrage soll dra gebaut ginn. Hei gëtt de Mënsch geholl a säi Liewensraum, also d'Uertschaften, hir Erweiderungen, de Mënsch, wou e schafft, also d'Aktivitéitszonen, an och do, ob se mussen ausgebaut ginn. Dann gëtt natierlech och e Bléck op d'Infrastrukture gehäit a ganz wichtege Punkt ass eis Ëmwelt. Hei gëtt d'Natur an och d'Déierewelt opgeholl. Wie mécht déi Etüd? Dat ass en onofhängegen, agreéierten Expertebüro, deen dermat chargéiert gëtt, an déi Etüd leeft dann of ënnert der Leedung vum Ëmweltministère. Wéi hu mer eis dat elo genee virzestellen? Am Fong stellt d'Creos mol fir d'éischt en Demandendossier op. An deem Demandendossier gehéiert dran, firwat deen Ouvrage gebraucht gëtt, wou e soll hikommen a wéi mär eis e virstellen. Duerno, wann déi Demande beim Ëmweltministère eragereecht ginn ass, da gëtt eng Scoping-Phas declenchéiert. Wärend dëser Phas freet den Ëmweltministère déi aner Ministèren, d'Administratiounen, d'Gemengen an och eis Bierger, fir e Cahier de charges opzestellen vun allem, wat soll analyséiert ginn. Da kënnt déi eigentlech Studiephas. Wärend dëser Phas do schafft den Expertebüro am Fong alleguerten déi Informatiounen, déi gesammelt gi sinn, op. An och dat, wat an der Scoping-Phas opgezeechent ginn ass, gëtt och integréiert. Da sicht hien am Fong d'Couloiren, déi méiglech sinn, an déi Vir an Nodeeler vun den eenzelne Couloiren. Wat soll do genee erauskommen a wéi laang dauert esou eppes? Bon, esou eng Etüd, déi wäert esou zirka e gutt Joer brauchen. An als Resultat stelle mir eis vir, datt mer herno eng Solutioun hunn, déi déi mannsten Impakter opweise wäert. Ginn an dëser Etüd och Alternativen analyséiert, zum Beispill ob et eng Fräileitung oder eng eventuell eng ënnerierdesch Verkabelung vun der Leitung soll ginn? Jo, et gi Méiglechkeeten a Variante gesicht an et gëtt och gekuckt, ob eng ënnerierdesch Kabelstreck oder eng iwwerierdesch Freileitung méi sënnvoll ass. Et gëtt natierlech den Ouvrage beschriwwen, wéi zum Beispill d'Maste sollen ausgesinn, an da ginn d'Impakter opgelëscht an d'Vir an d'Nodeeler opgezeechent. Am Moment hu mär als Creos eng Freileitung geplangt an och déi esou an eisen Demanden-Dossier erageschriwwen. Den neien Héichspannungsposte soll an d'Géigend vu Boufer kommen. Ass dësen Emplacement definitiv oder gëtt och do nach eng Alternativ an der Ëmweltimpaktstudie analyséiert? Den Emplacement ass nach net fix. Mir als Creos, mir hunn natierlech an eisem Demanden-Dossier beschriwwen, wéi de Poste soll ausgesinn a wou e soll hikommen. Mir sinn der Meenung, datt en am beschten nieft de bestehenden Ouvragen soll stoe kommen, dann hu mer et méi einfach fir dës bestehend Leitungen an de Posten uschléissen ze goen. Natierlech gëtt während der Etüdsphas awer och no Alternative gesicht. Déi ginn dann opgezeechent, se ginn analyséiert, d'Impakter gi gekuckt an d'Vir an d'Nodeeler gi bewäert. Ënnert dem Stréch ass nach näischt definitiv, mat der eenzeger Ausnahm, datt de Projet 380 absolut noutwendeg ass, fir och an Zukunft d'Versuergungssécherheet vun eisem Land ze garantéieren. Dofir wëlle mer och elo schonn op d'Sich goen no der beschter Solutioun, fir dëst kënnen ze realiséieren. Marco Renkens, villmools Merci fir d'Explikatioun.
Et ass gär geschitt.